Nelly, inti lesta biex nibdew? Aħna lesti biex nibdew Prime Time tal-lejla. Illejla ħa nlaqqagħkom ma' artist li jista' jitqies komplut. Ħa nlaqqagħkom ma' Sean Borg. Sean huwa attur, mużiċist u kantant. Sean kien ir-rebbieħ tal-Għanja tal-Poplu 2021, bil-kanzunetta Fuq l-Ixkaffa. Sean huwa wkoll mużiċist, fil-fatt huwa vjolinist, talent li wiret mingħand ommu. Lil Sean is-sena li għaddiet rajnieh f'dik il-produzzjoni teatrali li ġiet meqjusa bħala l-produzzjoni tas-sena, It-Teatru tal-Miskin. Illejla Shawn ħa joħodna minn wara l-kwinti ta' din il-produzzjoni tant imfaħħra. Ħa niltaqa' ma' Shawn minn hawn u ftit tas-sekondi oħra x'Prime Time jibda issa. Tlaqna Nell. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommi ma, nutrienti u konvenjenti.
Is-serata t-tajba u nilqakom għal Prime Time illum il-ħdax ta' Jannar, illum l-eks Prim Ministru Taljan Matteo Renzi jiċċelebra l-birthday. Ħafna dawk li jiċċelebraw f'Jannar, kollha jikkummentaw li jixtiequ li jiċċelebraw il-birthday f'xahar ieħor. Ifhem, ma tantx ittihom tort, għax ovvjament wara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi kulħadd xi ftit jew wisq ikun xebgħa jiċċelebra u allura forsi jsibuha diffiċli biex isibu ħbieb biex jiċċelebraw magħhom il-birthday. Il-mistieden tiegħi tal-lejla għal naqra ma jaqax f'din il-kategorija, fil-kategorija tan-nies li jiċċelebraw f'Jannar. Miegħi llejla attur, kantant u mużiċist, Sean Borg. Is-sena ta' tajba kif inċon? Tajjeb ħafna, grazzi. Grazzi tal ċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur f'posti għal naqra ma taqax fil-kategorija ta' jannar. Vera.
Suppost kelli nitwiret f'jannar jien imma ma stajx nistenna tajb li ommi. Ġitek tajba, ġitek tajba, x'fiżmin il-festi tiċċelebra, le? Eżatt, eżatt, fid-29 ta' Diċembru. Shawn, ħa noħodlok id-dettalji biex nirreġistra jiena t-tradizzjoni ta' Prime Time. Mela le. Isem u kunjom? Shawn Borg.
Shawn Borg.
Data ta' twelid? 29 December. 29 ta' Diċembru. Fejn int imwieled, Shawn? Naħseb fejn inwieled kulħadd u hekk, l-isptar. Eżatt. Pietà.
Residenti? L-Isla.
Isla.
Professjoni?
Professjoni tiegħi, jiena artist, mużiċist u attur u kantant u professjonist fil-qasam tal-marketing. Jiena ddeskrivejtek bħala artist komplut.
Grazzi. Shawn, is-sena li għaddiet inti kont parti minn dik il-produzzjoni li ġiet imlaqqma l-produzzjoni tas-sena. Ekku. It-Teatru tal-Miskin.
Sfortunatament b'mod personali ma kellix iċ-ċans niġi narakom. Hekk iddeskrivili naqra xi tlift. Kif tiddeskriviha t-Teatru tal-Miskin? Naħseb kienet esperjenza li ma bħalha ma qatt ma saret hawn Malta. It-Teatru tal-Miskin huwa musical, musical bil-Malti, u naħseb, at least to my knowledge, l-ewwel musical li jittratta fuq issues purament ta' LGBTQI plus. Huwa musical dwar villaġġ ġo fittizju sehem li jismu Ħalfern fejn tal-linja ma tgħaddix. Allura dan il-villaġġ hu maqtugħ mid-dinja kollha. U f'ġurnata bħal oħrajn jasal karru bi tlett buffi. U jien kont wieħed mill-buffi u l-buffi jirrakkontaw storja ta' tfajjel li libes takkuna roża f'dal-villaġġ u qisha l-istorja tfaqqa' minn hemm. Meta bdejtu taħdmu għat-Teatru tal-Miskin il-ġimgħat ta' qabel, għaddielkom minn moħħkom li kontu se tirċievu dik il-kritika pożittiva kollha li rċevejtu? Ngħid għalija, jien kont naf li konna qed naħdmu b'materjal speċjali, però qatt ma tkun taf kif ħa, kif ħa, kif ħa, how it's going to be received, qed tifhem, mill-general public. Imma kienet xi ħaġa sabiħa ħafna u ovvjament ittik ħafna sodisfazzjon. And I'm very proud of it. Shawn, ħu naqra minn wara l-kwinti. Ftit minuta qabel ma kienu jibdew il-wirjiet, lilek personali kieku ġejna wara l-kwinti x'konna nsibuk tagħmel? Kif tipprepara ruħek? Jiena persuna anzjuż ħafna. Fil-fatt qabel ma jibda show, kwalunkwe show, inkun nervuż ħafna. Imma kieku ssibni nagħmel ħafna warm-ups tal-vuċi, ngħaddi naqra l-linji, imma Xi ħaġa li dejjem nagħmel, eżatt qabel ma nitla' fuq il-palk nagħlaq għajnejja nieħu nifs 'il ġewwa u niftaħ għajnejja u nħares lejn idejja, nħares lejn il-kostum, inħoss il-kostum u t-texture tiegħu u hekk ngħid all right, jiena m'iniex Sean issa, jiena dan il-karattru. Inti wkoll mużiċist, Sean, fil-fatt iddoqq il-vjolin. Il-mamà ddoqq il-vjolin, le wkoll? Hekk hu.
U għandek memorji sbieħ tagħha, tifelek tara d-doqq. Hekk hu, fil-fatt jiena trabbejt immur ir-rehearsals ma' ommi, kont u kont vera naffaxxina ruħi għax jiena u ommi mużiċisti differenti ħafna. Ommi kienet tagħmel ħafna xogħol ma' orkestri differenti, jiena iktar naħdem ma' bands u fil-qasam tat-teatru. Imma ta' dak ta' dik l-età kont naffaxxina ruħi dal-ħoss li kienu qed jikkreaw dan-nies u ommi kienet tieħu ħafna paċenzja bija, ejja ngħidu hekk. Shawn, illum il-ġurnata meta titkellmu int u ommok, ovvjament it-tnejn mużiċisti, il-konverżazzjoni taqa' fuq il-mużika. Hija taqa' ta' hemm. Naħseb il-mużika hija xi ħaġa li dejjem nitkellmu fuqha b'xi mod jew ieħor. L-ewwel nett hija l-karriera tiegħi allura meta tistaqsini x'qed tagħmel dejjem. Ovvjament tibda tiddeskrivi. U naħseb ovvjament il-fatt li hi wkoll għandha għarfien dwar il-mużika, jekk kemm-il darba titkellem fuq ix-xogħol tiegħek ħa tħoss naqra iktar forsi sentiment jew naqra iktar kapaċità tkompli l-konverżazzjoni minn ħaddieħor li mhux involut fil-mużika. Hekk hu, hekk hu. I mean, naqsmu ħafna esperjenzi flimkien. Kont, meta konna, meta kont ħafna iżgħar, fil-fatt kont għadni qed nibda, hi kienet iddoqq ħafna u jiena kont dejjem indejjaqha biex toħodni ndoqq magħha, allura miskina dil-mara kellha titwekka b'xi twelve, fourteen year old hekk u dejjem U mhux talli kont, mhux talli kienet toħodni magħha, talli kont dejjem nibgħatha tard u jew nkun libes il-qalziet il-ħażin u ma nkunx irrid nilbes iż-żarbun iswed, jiġifieri. Shawn, ma nafx hekk hux sejjer żball, però mingħalija darba kont qrajt xi artiklu fejn il-vjolin ġie deskritt bħala strument vera sensittiv. Sensittiv ħafna għat-temp u għat-temperaturi, hux? Hekk hu.
Fil-fatt, pereżempju, meta meta jkun hemm tkun is-sħana jew meta jkun hemm ħafna bard, l-istrument jibda jiskorda. Imma naħseb l-iktar gigs challenging li jkolli huma dawk tas-sajf jew ta' Awwissu. I mean, darba kont qed indoqq ġo festival pjuttost kbir, U daqshekk, waħda mill-koll diskurdat li kompletament. Bis-sħana, bit-temperatura. Bis-sħana, tagħmilek waħda jkarha boing!
U f'okkażjoni bħal dik, imbagħad tbiddilha l-korda jew trid teqbad. Le, ma jkollokx ċans.
Ikollok bażikament iddoqq l-affarijiet kollha li fuq li tipikament iddoqq hawn isfel fuq il-korda ta' wara. Qabilha, imma kollox hawn fuq. U iktar ma titla' 'l fuq, iktar ma tibda tirriskja. U kif jgħidu bl-Ingliż, show must go on. The show must go on, mela. Shawn, ħa nieħdok lura fis-sena 2021. Int bil-kanzunetta tiegħek fuq l-ixkaffa rbaħt l-għanja tal-poplu. Ekku. Ma nkunx żbaljat jekk niddeskrivi l-lirika tal-kanzunetta bħala lirika profonda, le? Iva,
l-għanja tal-poplu kien l-ewwel festival li ħadt sehem fih bħala parteċipant. Ħdimt fi festivals qabel imma bħala mużiċist u backing vocalist. Il-lirika, Kważi kważi ġiet b'ċikka, kont qed niddiskuti mal-kompożituri tad-diska x'forsi x'tista' tkun id-diska u dak il-ħin kien iż-żmien tal-Covid u fuq l-ixkaffa ġiet għax hija metafora għall-affarijiet kollha li nħallu fuq l-ixkaffa, l-emozzjonijiet tagħna jew anke inti bħala persuna jiġifieri Minn hemmhekk ġiet, ġiet minn żmien fejn kulħadd kienet kienet iżomm ħafna l ġewwa għax ma kellniex iż-żvog li noħorġu. Mill-versi kollha tal-kanzunetta, mill-versi kollha tal-lirika, liema hu l-favorit tiegħek u għaliex? Fuq l-ixkaffa fil-verità, u ħabba dir-raġuni jiġifieri għax, Meta tibda taħseb fuqha aħna nżommu ħafna affarijiet fuq l-ixkaffa u and sometimes it's not healthy, jiġifieri. L-għażla t-tajba, veru.
Shawn, fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Għadna kemm nibdew is-sena l-ġdida, x'qed tistenna minn dis-sena? Qed nistenna iktar mużika, iktar teatru, U nispera li jiena nħossni grat ħafna li nista' nsejjaħ dan ix-xogħol tiegħi. Naf li hemm ħafna li, ħafna min-nies li jixtiequ, u jiena wieħed minn dawk il-fortunati li nagħmel l-għixien tiegħi minnu. Allura hekk ninsab grat u nispera li nkompli naħdem. Sean, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi hawnhekk. Ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbiet, b'ħafna togħmiet tajbin, għax fil-fatt grazzi għal jogiti, Għalik għandna selezzjoni ta' tejiet naturali biex tagħlaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Grazzi għal Kollox għalik għandna wkoll selezzjoni sabiħa ta' authentic Greek yogurt, tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ togħma perfetta biex taffronta l-ġurnata dejjem bl-iktar mod enerġetiku u bl-akbar konċentrazzjoni għalik għandna vitamini Berocca kif ukoll biex tidħol fil-fitness routine tiegħek għandna għalik membership fi Sky Spirit Fitness Lounge biex ovvjament inkunu ċerti li din is-sena

Għandek it-tarbija bi mnieħer imblukkat? Stirmar Blocked Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer tat-trabi biex ikunu jistgħu jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għal uliedhom. Sterimar, nifs aħjar, Ħajja Aħjar, Il-prodotti Sterimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib mal-prodott qabel l-użu.
Baroness is a low in fat lactose free cheese which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness.

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma', konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

Nilqagħkom lura għal Prime Time, wasal il-ħin biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristen Buhaġar.
Jiena Kristen Buħaġar u se nirrispondi għal mistoqsija għandi nieħu vitamini jekk jien diġà b'saħħti. Mistoqsija tajba. Il-vitamini għandhom funzjoni importanti f'ġisimna. Dawn jgħinu biex ġisimna jaqdi l-funzjonijiet tiegħu bis-sħiħ. Il-vitamini nġibuhom mill-ikel li nieklu u ġisimna ma jipproduċix biżżejjed biex ilaħħaq mal-funzjoni tiegħu stess. Jekk tiekol dieta bilanċata, jiġifieri tinkludi laħam aħmar, laħam abjad, ħut, ħaxix u frott varjat, legumi u ċereali, il-probabbiltà hi li m'għandekx bżonn tieħu extra supplimenti tal-vitamini u tixtrihom mingħand l-ispiżjar jew health shops. L-ikel frisk u mimli vitamini, pereżempju, il-larinġ kollu vitamin C, ħut u laħam huwa kollu vitamin A u vitamin B. Il-ħaxix aħdar bħal brokkoli, spinaċi, kale, dak għandu ħafna vitamin K. U jekk noqogħdu ftit fix-xemx, ġisimna jista' jagħmel il-vitamin D. Issa il-verità hi li Ftit huma dawk in-nies li dejjem isegwu dieta bilanċata, allura tajjeb li nieħdu supplimenti tal-vitamini, speċjalment meta nkunu għaddejjin minn xi żmien hectic jew stressanti u ma jkollniex ċans nippreparaw ikliet tajbin u bilanċati. Interessanti hu li ġisimna iktar isibha faċli jassorbi vitamini li ġejjin mill-ikel milli dawk li ġejjin mis-supplimenti. Issa hemm żewġ tipi ta' vitamini, dawk li huma fat soluble, jiġifieri jiġu storjati fix-xaħam tagħna, dawn huma A, D, E u K. U dawk li huma water soluble, bħal vitamin Bs u vitamin C. Importanti li l-vitamini, is-supplimenti li nieħdu, neħduhom skont Kif jgħidilna t-tabib jew spiżjar u ma neħdux iktar milli suppost. Jekk inti pregnant, importanti li ma tiħux supplimenti ta' vitamin A għax dawn jistgħu jkunu tossiċi għal tarbija fil-ġuf. Issa, biex immorru lura għall-mistoqsija, iva, tajjeb li nieħdu supplimenti tal-vitamini, imma tajjeb ukoll, tajjeb aktar, li nippjanaw l-ikliet tagħna u nvarjawhom b'ikel varjat,

Għal kontra 30 sekonda u ritna jackpot ta' 210 euro mill-ġranet li għaddew. Jekk jaslu ħames risposti tajbin, dan il-jackpot jintrebaħ. Infakrek li jekk inti trid tirreġistra fil-parteċipazzjoni tiegħek f'din il-logħba, trid tibgħat SMS fuq in-numru 5061 210 Is-serata t-tajba minn hemm? Hi, Janice jisimni. Janice, liema sett ta' domandi tixtieq mill-wieħed sal-għaxra? Number five, please. Is-sett numru ħamsa, bl-għażla tiegħek. U bis-sett numru ħamsa l-jackpot ser jiżdied b'25€. Morna pass 'il quddiem, 235€. Għandek ċans terbaħ. It-30 sekonda tiegħek ġew telqu issa awguri.
Stephen King, awtur popolari, x'nazzjonalità hu? Amerikan.
Proset.
Ħelu Malti fi żmien il-Karnival jibda bil-pe. Bil-pe?
Iva.
Sprinjolata.
Proset.
Kemm il-ċerv ta' Santa Claus għandhom isimhom jibda bid-de?
Tnejn. Ħażina.
F'liema xahar tiġi ċċelebrata l-festa tar-Repubblika f'Malta?
Settembru. Ħażina.
Bufala u burrata huma kollha tipi ta' liema ġobon. Minn għandek rrid nisma' mozzarella, rrid nisma' li r-Repubblika niċċelebrawha f'Diċembru, rrid nisma' wkoll li apparentement iċ-ċriev ta' Santa Klaws tlieta minnhom jibdew jibda isimhom bid-de, Denser, Dexer u Donner. Ifhem, kieku ġiet lili dik id-domanda ta' Santa Klaws żgur ma kienx jirnexxieli naqtagħha u nġibha tajba. Jien wasalt biex insellmilkom però qabel ma nħallikom illejla nixtieq ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi, grazzi talli żgħara kienu qegħdin jipprovduli l-ħwejjeġ tal-lejla u nfakkarkom li għandna kompetizzjoni flimkien ma' Benessere Spa li terbħu trattamenti biex tirrilassaw. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u hemmhekk issibu domanda sempliċi li tridu tirrispondu. Intukom tliet għażliet x'tistgħu tirrispondu u dejjem provaw agħżlu r-risposta t-tajba biex ikollkom ċans li intom tkunu rebbieħa. Grazzi għal Benessere Spa. Il-lejl it-tajjeb, grazzi talli kontu miegħi u niltaqgħu għada. Ciao!
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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
Esprit. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommi ma, nutrienti u konvenjenti. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Eva Garden.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.